hafhanoni ri na nṋe mungula zwi ḓo fhela venḓa list wa u renda ene ri ḓo ndi uri a ri vhaele zwirendo nyana hafha khayo um ndi vha livhuwa nga maanḓa hafha ndi khou thoma nga u vhala tshirendo tsho no pfhi zwo itea Zwiitea nge a konḓelela tshikolo, u nyadzisea zwo fhelela muyani sa buse. Zwiitea nge a zwi itaho a vha ṅwali, u tambula hu ḽa ho ya naḽo. Musiki o vhona tshifhinga tsho swika, nangoho maṅa mutukana a si vhumatshelo hawe. U sedzelwa fhasi a zwi tsheo, u vho loswa, a loswa na nga mahosi. Zwo itea vhusiwana ho fhela, thambulo yo sunguvhela, zwo itea u, u kolelwa a zwi tshe, u kolelwa a hu tsheho. Zwo itea u vho shuma, u vho isa vho saga muḓini, zwo itea maswina o ḓi lavhelesa. U pfutelela kha pfunzo ndi tshiala tsha u pfutelela kha pfunzo ndi tshiala tsha u fhedza vhusiwana. U konḓela o konḓela ṋamusi u vho shuma, nangoho zwo itea. Vhoṱhe vho vhonaho u tambula hawe vha vho mu fhululedza, nangoho a hu na tshi sa fheli, tshi sa fheli tshi a fhula. Gupula vhushai ndi pfunzo kha a konḓelelaho, Vhe u konḓelela zwi ḓisa dakalo, u tshila ndi u konḓelela, pfunzo ndi pfunzo kha pfunzo ndi pfunzo kha u funzeaho, ndi Venḓa list wa u renda nṋe mukula zwi ḓo fhela. Eh hafha ndi kho ḓo vhala tshiṅwe tshine nda tshi funa nga maanḓa tshipfi Dombakomba ḽa lunako. Muvhumbi o mu vhumba a tshi zwi funa, nangoho u tou vha musidzana vhukati ha vhasidzana. Lunako lwawe lu ndzhena na mbiluni, lufuno lwa pupuma. Ḓuvha ḽe nda mu vhona ndo tou ofha nga hono hula ha lufuno. Khomba ya lunako, Ndi a mu funa, nangoho ndi a mu funa. Maṱo awe a nga a tshivha, lunako lwawe ndi madivhithambilu anga. nga, nga vhe ṅwali a tshi zwi funa ra vha roṱhe u swika lufuni. U tou vha musuku wa mbilu yanga, o fanelwa nga u ambara tshena. Dukaduka ḽa Nṋe Mukula ḽi ri o, na, o nakesa, lu vhaṱhase vhukuma, lunako lwawe lu, lu, a lu ṱoḓi na u engedzedzwa. Nangoho mbilu yanga yo mu lavhelesa Ngavhe zwo ralo-vho na kha ene. Ndi humbela uri a ṱanganedze mbilu yanga. Khumbelo iyi ndi ya lu, khumbelo iyi eh, ndi ya lufuno. Nda mu humbula thilali, nda sa mu vhona ndi pfa mutakalo wo ṱusea. U tou vha dzuvha ḽa mbilu yanga. Ndo mu ṋanga. Ndi humbela lufuno-funo kha ene. Zwi ḓo fhela uri zwoṱhe u ḓo mu itela. Madakaloni ndi ḓo vha hone, naho hu maṱunguni, ndi humbela mbilu yawe, vhunga na nṋe ndo ḓiṋekedzela kha ene. Zwoṱhe zwine a ṱoḓa, ngavhe ramakole a tshi mu itela. Ṅwananyana wa lunako ndi a mu funa, nangoho dzina ḽawe ḽi edza zwiito zwawe. U tou vha zwivhuya kha vhutshilo hanga, zwi ḓo fhela ngani hu si nga zwivhuya zwawe? Hufha zwo ḓa nga ene khomba yanga Ipfi ḽawe ḽi, ḽi ṱhavha mbilu yanga nga u ḓifhelela haḽo, ipfi ḽawe ḽi nga mutoli. Nangoho, nangoho dakalo ndi nga ḽi wana lwa vhutshilo hoṱhe, arali a nga, arali ra nga dzula ro, ro kuvhatedzana. Hetshi tsho fhela. E, ndi khou ḓo renda tshiṅwe hafhano, ndi tshi khou renda hafha nḓuni, ndi tshi khou renda Fizzy. Mbalelwa Radebe, hoyu Fidzi wa muimbi wa Venḓa Rap ane khamusi vha nga a tshi mu ḓivha. Ya, u ya ḓivhea nga maanḓa. Ndi kha founu hafha vha ḓo mu ṱalela nyana vho renga nyana founu ya ita i tshi dingisa nyana. Okay, tshi ndo tshi wana. Hafha ndi khou ḓo renda fizi kha Mbavhalelo Radebe Fizi muimbi washu. Ndi nnyi o pfumbudzaho eh, o pfumbudzaho u a ḓihudza sa muhali nndwani o kunda u ḓihudza nga vhukoni he wa nweledza vhukoni ha u hasha one maipfi mutoli wa lufuno ndi nnyi o tikaho mbingano dza vhaswa ano maḓuvha Na kani a si iwe ṋambi ya Venḓa? Ndi amba iwe fidzi, ḽizhakanḓila ḽa muzika. Maipfi nungunungu a vhafunani u a vhekanya lwa vhudele. Iwe fidzi, pfunzo kha vhaswa wo posa. Vho Muṱuku wa vha bonyolosa. Vhatendi wa tsivhudza nga ha Phalaphala i no ḓo lila. Na henengei Phalamenndeni wo dzhena nga u ṱoḓa yone mbofholowo. Ndi nnyi ane a nga ima murahu ha khudzaipfi A huwelela a pfiwa sa iwe. Nṋe ndi ri, Muṅene wa Khristo, wo fanela. Hufha hu si na ane a nga tsivhudza lushaka sa iwe fhano Venḓa. Venḓa ḽi ḓi rwa khanḓa nga iwe. Afrika Tshipembe ḽi vho vhona nga iwe. U tou vha, u tou vha ṋambi ya dziṋambi. E, ndi khou ḓo vhala tshiṅwe hafha tsho no pfi Muhwali wa ma. Ṱhupho. Hetshi tshi khou amba nga ha lufuno na tshone fhedzi tshi khou tou sasaladza lufuno. Lufuno ndi muhwali wa maṱhupho. Madakalo a vha maṱuku, ngeno maṱhupho a tshi tou phaphulana. Wa funiwavho, wa funiwa, funavho na iwe, u ri maṱhupho a sa ḓo tou ṋaṋa. U funiwa ṋamusi, matshelo wa litshwa. Zwi khou ḓi naka vhathu vha vhathu vha vhidzana nga madzina a matakadza mbilu, wa vhidzwa ḓinga ḽa mbilu ḓinga ḽa ḓinga ḽanga, matshelo ḽa vuwa ḽo kwashea, wa vhidziwa mufunwa, matshelo wa vuwa wa wa vuwa u dzoi, zwi ḓifha ṋamu zwi ḓifha ṋamusi zwa vhavha matshelo, nangoho lufuno a lu tshili a luho shangoni, hufha ri ngi. I, u tshi ambara ṋamusi, matshelo wa vuwa u tshi bvula. Lufuno lu nga sa mvula tshikolela, lufuno ndi lufu, mpfu nnzhi dzi ḓiswa nga iwe. Uyu u, u ya funwa wa fhedza wa rengiswa. Iwe lufuno, iwe lufuno muḓa na maṱhupho, naa u ḓo guma lini u ḓisa maṱhupho? Wa vha lufuno, lufuno lwa tshoṱhe. Muḓana, thaidzo ndi iwe lufuno. Eh, ndi khou ḓo u vhala tshiṅwe hafhanoni tsha nkhumutsi. Ndo phuphuzikana tshivhaswa tshoṱhe, thuso ndi si i wane. Nde kani ndi bvise khuni, zwe vhutoto, nde kani ndi tou vhudzedza mulilo vhutsi vhutsi ṱuwe, nde ndi pfu, ndi pfuluwe ndi ye kha tshiṅwe tshivhaso vhutsi vhutsi vhutsi ṱuwe, vhutsi u ntsalelani murahu, ndo u khakhe, ndo u khakhe, ndo u khakhela mbudzi, mmbudze ndi humbele pfarelo, vhutsi u ntambu, u, u, vhutsi u ntambudza. Vhutsi u ntambudza na malaloni, vhutsi i bva maṱoni anga. Ya, eh, ya, eh, ndo livhuwa, ndo fhedza. Ndi Venḓa ḽi tshi thi wa renda, u bva thenge mulenzhe. Ya. Hai, ra ro livhuwa vho vho Venḓa ḽi tshi Um, zwavhuḓi ri khou lwa amba nga vho Venḓa ḽi si vhone mukula zwi ḓo fhela. Ndi vha ri khou amba nga ha mini zwa vhuḓi? Ya, Venderesthi vho renda ndi nṋe Musina Zwitopela ane u bva Thengwe Muledzi. Ndi murendi ane a renda musi hu na muzika, ndi murendi ane u na dzi, ya u na, u na, u na, u na dzi nyimbo zwavhuḓi vhuḓi. Nda dovha nda vha murendi ane u ya ṅwala dzi bugu. na bugu i hone nda dovha nda vha muthu ane ya ndi, ndi muthu ane ndi a funa nga maanḓa uri ndi tikedze kha vhaswa nṋe mukula ḓope ndi muthu wo funa u shuma nga maanḓa ndi muthu ane u ya u ya u ya ḓi u ya ḓi manḓafhadza ha ṱoḓi uri a wele fhasi kha muḽoro wawe u ya ima ima nga maanḓa a dzule nga nala ya eh, zwino ndo pfha tshi vha na bugu hafha eyi bugu ine vha nayo ipfhi nnyi dzina nahone yo ṅwalwa lini Ya, bugu heinoni zwavhuḓi-vhuḓi ine nda vha nayo i pfi Nkho ya Vhurendi 1. Yo ṅwalwa nga nṋe nṋe Mupfulazwiḓofhela na Omphulusa Ramenu. Hei bugu zwavhuḓi-vhuḓi yo ṅwaliwa ndi kale, u amba ngoho. Ya, ndi tshi khou amba kha sia ḽanga, kha zwirendo zwanga. Hei bugu nṋe ndo i ṅwala ndi kale, ndi khou humbula ndo i ṅwala nda ḓi isa na kha dziṅwe dziphaphuḽitsha u swika Zwino tshi publishi, i tshi phablishiwa, fhedzi ndi kale ndo, ndo thoma u ṅwala izwi re, ndo, ndo ri, Ya, zwi, zwi na miṅwaha minzhi ndi khou ḓi ṅwala, zwi khou ḓi tou konḓa-vho kha u phablisha. Umm, vha ramba vho ri zwi konḓa. Tshaḽenzhi dzine vha khou pfa u nga vha khou ṱangana nadzo sa muṅwali ane a khou ḓi tou thoma, a khou ḓi tou bvelela, vha pfa u nga ndi, ndi tshaḽenzhi dzifhio dzine vha khou pfa uri, Hei, a dzi ngoho, ri khou tou rwa luvhondo, man. Ya, tshaḽenzhi ndi henedzi khamusi dzine ndi nga tou dovholola zwiṱukunyana uri, Sa izwi ndo no ḓi sumbedzisa uri ndi kale ndo thoma u ṅwala heyi bugu-i, ya challenge dzo vha dza publisher eh ngauri arali ro nda to humbula zwavhuḓi zwiṅwe zwa zwirendo vho 2015 zwo vha zwo no ḓivha hone vho 16 zwo vha zwo no ḓivha hone fhedzi u vhuya swika zwino khamusi tshi publishiwa nga 20 eh 20 kana ya nga 2020 kana 2021 kharali ndi sa khou tou zwimbula ya nga 2020 nga 2021 ya lune zwi amba zwo challenge ndi dzi publisher dziṅwe challenge ndi zwa uri Ya vha, vhaṅwe u, u tshi humbela thuso khamusi e, sa vha vharendi khamusi vhane vho no ḓibvelela kana wana, vhane wa vhona zwo khamusi vha nga thusa, vha, a vha, a vha tou fhindula nga nḓila ine khamusi wa pfa uri u murendi muṱuku u ya ṱuṱuwedzea kana u nga isa phanḓa na u isa kha vhurendi, na, na, na vhurendi phanḓa. Ndi dzone dza dziṅwe dzi tshaḽenzhi. Dziṅwe tshaḽenzhi ndi dza uri khamusi vhathu vhurendi a vha tu tou vhu ḓivha kana a vha tu u dzhiela nṱha sa maṅwe maṅwalwa a Tshivenḓa kana sa maṅwe maṅwalwa a dziṅwe nyambo uri ndi tou nga ndi vhathu a vha tou vhu dzhiela nṱha nga maanḓa. Ndi dziṅwe dza dzi tshaḽenzhi dzine a khou ṱangana nadzo musi ndi gondoni ḽo ṅwala vhurendi khathihi no imba vhurendi.
Dzi tshaḽenzhi vho vhona khamusi a si sitendi ine na nga vha hone kha dzi stakeholder dzo fhambanaho dzi private entity government vha vhona u nga ndi a si sitendi ifhio ine ya nga ḓa sa vhaṅwali. Vha ḓo vhona uri khamusi zwi ḓo vha thusa kana u pfuka zwiṅwe zwa dzitshaḽenzhi dzine vha khou ṱangana nadzo. Ya, tshaḽenzhi ine khamusi sa vhaṅwali ine nda nga tou amba uri ra nga wana thuso kha government kana na kha dzi private sector ndi uri vha ri tandulule vha Tshivenḓa vha tou ḓa khamusi vha tou presenter kana vha tou sumbedzisa dzi bugu dzavho uri hu nṋe Ṋemkhuda ndo rali ndi ḓe na bugu yanga ndo i fara ya nkhou ya Vhurendi. Wani ndi to i sumbedza khamusi vhathu, khamusi zwiṅwe, khamusi ndi uri sapota, eh, khamusi u sapota vhaṅwe, khamusi vhane vha vha vha tshi khou kundelwa, kana uri sapota financial so, kana nga tshelede ine khamusi ya nga kona uri ri swikelele kha u phabulisha, ngauri phabulisha u amba ngoho, ya zwi a toda nga maanḓa lune zwi ṱoḓa muthu a na, a na, a na tshikwama khathihi na uri bugu i ye vhathuni zwi a ita uri zwi a, zwi a ḓura nga maanḓa, zwi ṱoḓa uri muthu a vhe na tshikwama zwine zwa vha zwi khou ṱoḓa tshelede uri khamusi vhathu vha ri tikedze nga masheleni uri vharendi vhurendi vhu kone u swika vhathuni u fana na maṅwe maṅwalo a Tshivenḓa kana i iṅwe thandululo i ngavha ya uri government sa izwi khamusi zwenezwo zwi tshi itiwa zwikoloni ende zwi khou amba uri government i nga ḓi khamusi ya ri i khou humbela vharendi vhaṱuku khamusi vha ṱanganyise zwirendo.

A no ṅwala zwenezwo, zwi amba zwa uri zwi ḓo vha zwi khou kona u tandulula thaidzo nga zwiṱuku nga zwiṱuku. U bva hafho, muhashi zwi ḓo ita uri muṅwe na muṅwe a ḓivhe vhurendi, a pfesese vhurendi ho tou ralo. U wana vhaṅwe vhaṅwali vha khou lila vha tshi ri, Hei vhathu ha ano maḓuvha, nga maanḓa havha vhathu vha vhaswa, a vha khou ita zwithu zwa u vhala dzibugu, a vha tsha tou zwi dzhena, a si zwithu zwavho. Vhone zwino nga nḓila ine vha khou rengisa ngayo dzibugu dzavho, vha khou vhona uri khamusi. vhathu vha tshi khou vha rengisela kana vhathu vhaswa vha kone u wana demand kana hu vho na challenge tshi khou wana makete? Ya, u swika zwino kha makete kha iyi bugu ine eh, yo bva sikalekale yo bva lune kha makete ndi nga amba uri hu na vhathu vhanzhi vho no daho nga maanḓa dzi hard copy ndi dzone dzine kha musi dza no khou ḓi tou eh, delaya fhedziha dzi hard copy dzo hu tou vha uri zwa zwino dzi khou rengisiwa nga nḓila ya tshizwino zwino eh, online ende hezwi zwithu zwa online A zwi ngo tou ḓowelea nga maanḓa, nga maanḓa maanḓa kha dzibugu. Vhathu vho zwi ḓowela khamusi kha dzinyimbo, mara fhedzi kha dzibugu vhathu a vha tu tou dzhenesa khazwo. Zwi tou vha na vhathu vhane khamusi vha tou zwi ḓivha. Vhathu hafhano kha dzi online thi khou tou kona u wana hu na vhathu vha no khou renga nga u tou ralo. Fhedziha kha dzi hard copy ndi ndi nga amba uri hu na makete nga maanḓa ngori u swika zwino ndi na order dzine ndi nnzhi nga maanḓa lune hu si kale dzi ḓo vha dzi khou ya vhathuni lune na vhathu vha khou ḓi sumbedzisa uri vha khou dzi takalela nga maanḓa. o nga maanḓa lune hu na makete nga maanḓa okay ndo pfa tshi khou amba uri vha ita na zwa vhurendi na zwo imba kana ndi imba zwe zwo tou vha kuto renda dzi vhurendi havho kana ndi u tou imba zwe zwino apfi hai venḓa zwi tshi khou imba na tshingondo kana hu na dziṅwe nyimbo ya um nṋe ndo fara ndi ndo fara vhurendi hune ya ndi vha ndi tshi khou ḓisa vhathuni Nga kha nyimbo, hezwi zwo bva na kha uri ndi na mini. Ndi fhindule kha musi iṅwe ya dzitshaḽenzhi, sa izwi ndo sumbedziwa ndi muthu ane thi ṱoḓi u kundwa nga tshaḽenzhi. Hezwi zwa vhurendi ha u imba ndo zwi bvisela khagala nga u vhona uri ndo vha ndi khou ṱoḓana na phablisha. Nda vhona uri heyi zwirendo zwi zwi khou tea uri ndi ndi thuni, zwi khou ndi khombekhombe, zwi khou tea uri ndi zwi ise vhathuni uri muthu muṅwe na muṅwe a pfe mulaedza. Nda wana iṅwe nḓila ya vhuvhili ine ya vha second option nga luambo lwa English. Nda wana nḓila ya vhuvhili, nda kona u zwisa vhathuni nga muzika, zwine zwa vha zwi khou amba uri nṋe ndi isa vhathuni muzika wa vhurendi. Naho khamusi ndi tshi ḓivha ndi tshi khou thuswa nga vhaṅwe hanevha vha dzi Venda Rap vhane vha tshi khou thusa, fhedzi nṋe ndo ḓiseteka nga maanḓa kha muzika. Muzika wanga ndi vhurendi nga maanḓa, nga maanḓa maanḓa wo ḓiseteka nga vhurendi nga maanḓa. Ndi vha ndi khou renda ya hanefho kha muzika. Oh okay, mara zwino kha vhaṅwali vha nga vha vha Tshivenḓa. vha vha si vhe muṅwe nyambo vha hone vhaṅwali vhane vha tou sedza khaho vha ri havha ṅwali ndi tshi vha sedza vha inspire ya vhaṅwali vhane ndi a vha sedza nga maanḓa ndi ndi a ndi muthu wo funesa u vhala dzibugu hedzinoni dza dza zwirendo ya ndi mapati ndi a vhala dzibugu dzavho vhaṅwe vha vhaṅwali vhane nda sedzesa nga maanḓa ndi ya dzomo ḽa venḓa um Ya, Madzumu ḽa Venḓa na ene ndi a mu sedza nga maanḓa, ndi a mu tevhelela nga maanḓa, ndi a kona u ṅwala zwirendo. Ndi zwone zwe zwi a nṱuṱuwedza. Muṅwe wa muṅwali ndi hoyu wa khaladzi we nda ṅwala nae, Omphuhliso Ramenu. Ndi ene muthu ane ndi a pfa uri, ya, zwirendo zwinzhi ndi a pfa uri ndi ene o nṱuṱuwedzaho nga maanḓa. Vhaṅwe vha vhaṅwali ndi hoyu Tshikota Oxwell, na vho Doctor Tshikota vha lecture hafha yunivene ndi vhaṅwe vha vhathu vhane khamusi vho nṱuṱuwedza uri ndi swike hafha kha uri ndi ṅwale dzibugu ngori ho vha na tshifhinga khamusi tshine vho Doctor Tshikota vha vhuya vha amba vha ri vha khou humbela uri vhathu vhaṅwali vhaṅwe ri tshi khou ḓivha zwikoloni haningei ri ṅwale zwirendo vha ḓo zwi

Muthu u ya ḓivha o vula bindu ḽawe kana a tshi khou ita, a tshi khou developer, a tshi khou ita bugu yawe, a ita bugu yawe yo khwaṱhaho nga zwirendo zwa, zwa, zwa vheiwe. Lune ndi, zwi, zwi, zwi ita, ndi tsivhudzo yavhuḓi ya uri ni songo tenda u sokou ita zwirendo ni sa ḓo vha na phurufu ya uri zwi khou yo u phablishiwa, ngori ni ḓo wana khamusi zwi tshi khou wina dzi competition na tou zwi vhona zwa uri hetshiḽa ndi tshirendo tshaṋu, naho khamusi vha re ni vhone ndi vhathu vha vhuṱali. Tsho no twisthiwa, tsho no vha nga iṅwe nḓila mana zwi pfa zwo ri haḽa ndi maipfi anga ngori Tshivenḓa thi tsho angalala tshi na maipfi pfanywa ane a ya shumisiwa na tshetsho rendo nga ndi nga vha ndo tshi vhala ngo to rali fhedzi muṅwe anga ḓi tshi shumisa nga maṅwe maipfi hu tshe tshi tshirendo zwine zwi zwi a ṱoḓa uri muthu a zwi dzhiele nṱha nga maanḓa no soko ṅwala kha musi kha Facebook zwirendo kharali ni kho ṱoḓa u zwi vhea kha bugu lune a zwi tou vha uri muthu a a soko ṅwala kha Facebook ngori muṅwe u vha a khou zwi dzhia hezwo zwirendo Na wana ni tshi sa tshiphabusi tsha bugu, tshirendo tshaṋu tsho ṋea vhathuni kale, zwa sala zwi tshi vho nga dini ḽo no kopaho ngeno hu inwi no kopeliwaho tshirendo tshaṋu lune, ya, zwa ndeme ndi zwezwo nga maanḓa kha vharendi vhaṱuku vha no khou tou thoma u bvelela. Hai, ri ḓo zwi fara vho Fatalist. Um, arali muthu a khou ḓo shuma navho kana a khou ḓo vha kwama, ndi dzifhio, u vha kwamisa hani? Ya, muthu a tshi khou ṱoḓa u shuma na nṋe a nga nkwama kha nomboro dzi tevhelaho, hedzi nomboro dzi a wanala kha WhatsApp khathihi na kha khoḽo, dzi SMS. Yah eh ndi 0724058693 ndi a dovha futhi nda wanala kha page yanga ya ya ya kha Facebook ine ya vha Vendalist wa u renda ndi Vendalist wa u renda ndi a dovha futhi nda wanala na kha dzi TikTok ndi zwithu zwa tshi zwino zwino ndi Vendalist 1 nda dovha nda wanala na kha Twitter Hanefhaḽa vha nga setsha at Nṋe Mupula Z kana Venda List Wo Renda vha ya kona u ngwana hanefha na kha Instagram Venda List Wo Renda. Ya kha dzi social media ndi nga tou ri Venda List Wo Renda ndi hone hune vha vha tshi khou ngwana hone. Khathihi ndi sa hangwi khamusi muṅwe a tshi khou ṱoḓa u ntevhelela kha muzika kana kha vhurendi hanga ngo tou angaredza vha nga ya kha dzi online music streaming dzoṱhe vha setsha Venda List Wo Renda vho Spotify vho YouTube vha ya kona uri vha ngwane nga u ṱavhanya hanefhaḽa. Ok, haya ro livhuwa vho nṋe mukula zwi ḓo fhela venḓa ḽi surrender.
Ndaa ndi khou livhuwa nga maanḓa. Ndaa. Ndaa.